Ma gutt, da begréisse mer Iech hei zu eiser Pressekonferenz, wou et haaptsächlech ëm de Pacte Logement 2.0 geet. Dat ass jo am Fong den éischte grousse Projet, grouss Initiativ, esou ass se ugekënnegt vun der aktueller Koalitioun an domat och vun der Koalitioun virdrun, am Beräich Logement. All ze vill ass jo soss net onbedéngt an deem Beräich gelaf. Elo soll et Heimadder soll eppes Seriöes elo kommen. D'Situatioun wësse mer alleguerten, se gëtt ëmmer méi schlëmm. D'Leit campéiere virun der SNHBM, se wunnen an ëmmer méi schlechte Wunnkonditiounen. Bon, et ass net réischt zënter gëschter, dass en d'Leit zum Deel a verschimmelten oder ze klengen an iwwerdeierten Zëmmeren oder Wunnenge wunnen. gi Foyeren, wou Flüchtlingen dra wunnen, déi am Fong scho kinnte um Wunnengsmarché, déi der BPI ginn, déi do scho kinnte loune goen. Et gi Fraen, déi Opfer vu Gewalt waren, déi an de Foyeren hänke bleiwen, obwuel se am Fong scho kinnten erëm eng Etapp weider goen. Also d'Situatiounen si sou verschidden wéi d'Mënschen, awer wat se all gemeinsam hunn, dat ass, dass se blockéiert sinn. An dass se net aus enger Situatioun erauskommen, déi am Fong net dragbar ass. Mer wësse jo och, wéi vill Leit eeben op déi aner Säit vun der Grenz wunne ginn. A mer wëssen am Fong, mat all deene Symptomer, dass mer hei vun enger reeller Kris kënnen a musse schwätzen. D'Fro ass elo, An op déi Fro gi mer an an dëser Pressekonferenz. Ass de Pacte Logement 2.0 eng Äntwert op déi Kris? Wäert dat Instrument hëllefe fir efficace géint déi Logementskris entgéintzewierken? An no där Aschätzung, déi ech wäert maachen, wéi mer dee Pakt gesinn, wäert den eisen Deputéierten David Wagner drop agoen, wéi eng zéng Punkten mär ganz konkret virschloen, fir déi et eiser Meenung briicht, fir net eréischt Mokusdag op déi Kris ze reagéieren. Voilà. Muss ee lo feststellen, dass, dass mer en gros bei deem Pacte Logement 2.0 am Fong an deem Perimeter bleiwe vun deem, wat, wat den, deenen, déi Terrain hunn, de Groussgrondbesëtzer, den Immobiliespekulanten net wéi deet. An déi an deem Perimeter, wou et och eiser Meenung no net wäert erlape fir de Mëttel a Klengverdénger et méiglech ze maachen, eng Wunneng sech ze finanzéieren. Firwat? Wëll mer op jiddefalls hei elo mol nach keng Äntwerten hunn op déi wichteg Froen, déi sech stellen, déi sech och stellen, wann een eng Etüd wéi déi vum LISER liest, déi huet d'Regierung jo bestallt, ech hoffe mam Zil, fir eppes ze bewierken, dat gesi mer hei op jiddefalls nach net. Et steet net, mer gesinn net, wéi kann op d'Spekulatioun op d'Immobilien, wéi kann déi gestoppt ginn, wéi kommen d'Gemengen un Terrainen a wéi kënne mer sécher goen, datt d'Gemengen ëffentleche Wunnraum am Locative wäerte kreéieren an datt mer iergendswéi d'Entwécklung vun de Präisser kontrolléiert kréien. Fir awer ze erklären, firwat mer mengen, datt mer déi Äntwerten hei net hunn, wëll ech awer e bësse méi op de Pakt selwer agoen. Do sinn eng ganz Rei interessant Saachen awer och dran, muss een dat soen. Dat ass am Fong e bësse wéi beim Kleeschen. De Logementsministère geet geet bei d'Gemengen froen, wat wëllt der dann? Et gëtt en extensive Katalog vu Mesuren ausgeschafft, jidderee schreift seng Wonschlëscht op d'Flipcharten an déi fënnt een och zum Deel hei erëm. an kënnt also dobäi e Katalog eraus, dass een den Teller rechtzäiteg fir Kleeschtersdag gutt kann rëschten, mat engem Conseiller Logement, mat 50 bis 90 Prozent Kofinanzement bei enger ganz Rei Mesuren, an doduercher kritt d'Gemeng u sech ganz vill Instrumenter an de Grapp fir sech am Wunnengsbau aktiv ze ginn. Mee wéi bei de Kanner ass et och bei de Gemengen, déi eng sinn net onbedéngt wéi déi aner, se si ganz verschidden. Dofir wëll ech Iech vläicht zwee Beispiller ginn. Op der enger Säit kann een eng Gemeng hunn, déi wëll eppes maachen am Beräich vum Wunnengsbau a vum accessibele Wunne fir hir Bierger oder och esouguer Bierger, déi nach net bei hinne wunnen. Déi gesi sech eeben also am Intérêt public, fir datt jidderee ka uerdentlech wunnen. Déi kréien also e Logementsconseiller, kënnen, sollen dann eng Strategie ausschaffe fir Wunnengen ze bauen. Dobäi kënnt och eng Kommissioun, wou méi breet an der Gemeng sech Leit mam Logement kënne beschäftegen, wat jo och am Sënn vun der Demokratie a vun engem staarken ëffentlechen Debat ganz interessant ass. Dann entscheet d'Gemeng, se wëll se wëll bauen, se brauch dofir Terrainen a se se gëtt sech eben e Plang, wat se do wëll bauen, dass se verschidde Wunnforme wëll erméiglechen, dass se och do, wou da vill gebaut gëtt, vläicht och e Sozialaarbechter mat astellen wëll. Och dat ass eng vun de positive Mesuren, déi an deem Katalog dran ass. A se kréien iwwerall do och Ënnerstëtzung vum Ministère. Tiptop, dat ass wéi wanns de sou de full house vun all de Spillsaache kritt häss déis de vum Kleeschen gewënscht hues. De Problem ass just, wou kann, op wéi enger Spillplaz gees de domadder spillen? Dat heescht, wou sinn Terrainen wou's de dat da kanns maachen, wat s de vläit wëlls maachen als Gemeng? An do si mer mengen ech awer bei engem ganz grousse Problem, wou sech fir eng Rei Gemenge wäerte stellen. Et ass jo gutt, eng Stratégie d'acquisition ze hunn, mee du brauchs awer och d'Instrumenter dofir. Dat heescht dann zum Beispill Besteierung. Dat ass och haut, dat ass scho mam Pacte Logement 1.0 am Fong méiglech fir d'Gemenge. Gëtt et gemaach? Nee. Firwat? Wëll et och nach net gutt genuch gereegelt ass, mee wëll d'Leit sech och net dodrun trauen. D'Virverkafsrecht dat ass ganz wichteg, ass an der Vergaangenheet och net genuch gezu ginn. A wann d'Gemengen et da lo willten an Zukunft zéien, wëll se sech jo eng Strategie ginn hunn, da stellt sech dann d'Fro, Wëll dann iwwerhaapt ee verkafen, wann e fënnef bis zéng Prozent all Joers drop u Wäert bäikritt, ouni eppes domadder ze maachen? D'Gemenge sinn och bei Ëmklasséierunge vun Terraine mat Kloen a mat Urteeler confrontéiert, déi eng Maîtrise vum Bauterrain ganz schwéier maachen, wou dann ebe sech d'Fro vum Gesetzeskader stellt, deen de Pacte Logement 2.0 guer net upickt. Deeg u sech si mer, wat d'Besteierung ugeet a wat och Instrumenter wéi och Expropriatioun ugeet, mécht de Pacte Logement 2.0 net vill bis näischt, obwuel d'Gemengen dat awer op hir Kleesecherslëscht gesat hunn. Mee dann steet am Pacte Logement 2.0, dat traitéiere mer awer elo net hei, dat traitéiere mer op enger anerer Plaz. Obwuel d'Unerkennung, déi hei am Pakt steet, ass, dass beim Pakt Logement 1.0 awer ganz vill Saache, ganz vill Gesetzer mat changéiert gi sinn an dass dat am Fong awer eng vun de Stärkte vum Pakt Logement 1.0 waren, dee vill kritiséiert gëtt an dee vill ze kritiséieren ass, mee en huet awer an deem Sënn e puer Saachen awer weiderbruet deemools. An dann hu mer. Dat anert Beispill, Déi eng Gemenge sinn net wéi déi aner. Mir hunn eng Gemeng, déi wëll am Fong guer näischt maachen. An deem Gefill, an deem Fall geschitt och näischt, wëll et gëtt keng eenzeg Obligatioun. Et ass am Fong, wéi wann s de, wéi wann s de als Kleeschen giffs soen, schéck dech d'ganzt Joer an du sees em, dat eenzeg, wat s de muss maachen, fir ze schécken, dat ass am Fong der een ze froen, fir d'Hausaufgabenhëllef An dann esou ze maachen, wéi wann s de an d'Buch giffs kucken, mee wann s de an de Prüfunge sëtz, dann ass et am Fong egal, wat s de op d'Blat schreifs, Haaptsaach du schreifs op, dass s de et gemaach hues. Well déi sechs obligatoresch Mesuren, déi an deem Pakt hei virgesi sinn, dat ass eben, de Conseiller muss ee mandatéieren, dee muss ee beoptragen, et muss een eng Analys maache vum Potenzial, wou an der Gemeng ass, et muss een examinéieren, ob een dann iergendswelch Taxe willt adaptéieren oder Subventioune wëll ginn. Et muss ee seng Relations publiques maachen, et muss een eng Evaluatioun maachen, mee et gëtt awer guer keng Virgab, wat ee muss evaluéieren a wéi eng Ziler ee muss erreechen. An et muss ee Reglementer, Bautereglementer oder esou adaptéieren. Ok, dat heescht du kucks der déi Saachen un, du mëss e Selfie deen s de op Instagram setz an dann hues de deng Hausaufekab gemaach an dann gëtt et keng Route vum Houseker dat Joer drop wëll de Pacte Logement op ganz kruzial Saache keng Äntwerte bréngt, wéi ebe mat den Terrainen ëmzegoen ass, a wëll et ebe keng Obligatioune gëtt fir d'Gemengen. An dat, denke mär, ass eng Spiral, déi no ënne wäert kënnen dréinen. Dat heescht, wann déi eng, d'Nopeschgemeng, näischt mécht, firwat soll ech dann eppes maachen? An da kréie mer net den Effet, deen erwënscht ass. Firwat eben och? Wëll mer déi Parallellen, vun deenen, et gëtt vu ville Parallellen zum Pakt Klima geschwat, an déi Parallellen, déi ginn awer nëmmen do gemaach, wou et, wou et net wéi deet. Dat heescht, de Monitoring, d'Zertifikatioun, déi gëtt et hei net beim Pakt Logement zwee Punkt null. Et gëtt am Et gëtt keng finanziell Belounung opgrond vun deem, wat een dann erreecht duerch déi Evaluatioun. Et gëtt just eng, wann ee Mesuren ebe mécht, kritt ee bäigeluecht, mee dat ass ëmmer en Deel vun deem, wat ee selwer als Gemeng engagéiert un u finanziellen Efforten. An domadder hëlt een am Fong net déi wichtegst Elementer vum Pak. An steet am Pacte Logement einfach dran. Jo, mee dat wollten d'Gemengen net. Perséinlech hunn ech dat net matkritt an deem Workshop, wou ech emol als Gemengeconseiller participéiert hunn. Et mierkt een am Fong, dass hei och e participative Prozess stattfonnt huet, dee relativ selektiv sech eraus, eiser Meenung no, erausgezunn huet, wat een dann och wëll mathuele vun deenen Ureegungen a wat net. Souwäit zu der Analys vun deem Pacte Logement. David Wagner wäert elo dorop agoen, wéi mär da mengen, datt esou e Pacte Logement zwee Punkt null an och aner Mesurë missten elo kommen an net nach weider verschobe ginn.
Merci Gary. Jo. Wéi scho gesot, also wéi de Gary dat schonn ugekënnegt huet, wäerte mer, mir bereeden eis natierlech och vir op déi grouss Debatt, déi an der Chamber soll stattfannen iwwert de Pak Logement zwee Punkt null. Wéini déi stattfënnt, dat misst am Dezember sinn, mee dat schwieft nach e bëssen do. Mee souwisou. Et ass u sech egal, wéini et stattfënnt. Mir hu scho zënter Joren ugefaangen, eng ganz Partie Saachen ze soen, virzeschloen. A mir hate jo och schonn, dat muss een awer och nach, dorunner muss een och nach erënneren, mir hu schonn u sech véier Initiativen elo schlussendlech an der Chamber gemaach, déi nach net ofgeschloss sinn. Dat sinn eis zwou Propositions de loien, déi mer Deposéiert haten déi éischt, dat ass also ëm d'Frais d'agence gaangen an ëm d'Garantie bancaire, an déi zweet, dat ass déi ëm, wou et drëms geet de Loyer ze bremsen, also d'Hausse vun de Loyeren ze bremsen, voire och zréckzeschrauwen. Bon, mir hate scho vill Pressekonferenzen dozou an dat kënnt och erëmfannen op eisem Site. An dann hate mer och nach eng Kéier eng Motioun deposéiert, wou et drëms gaangen ass, den TVA-Saz op 3 Prozent ze setzen, wann ee wëllt alternativ bauen. Déi ass net ofgeleent ginn. Dat war virun iwwert engem Joer, also et war an der leschter Legislaturperiod. An déi ass nach an enger Kommissioun, wou se iergendwéi och zwar nach net traitéiert gouf. An déi lescht, dat war d'lescht Woch, wou mer eng Motioun deposéiert hunn, wou et drëms gaangen ass, datt mer d'Regierung opruffen, e Bericht ze maachen, fir ze wëssen, wat fir en Impakt op d'Deierecht, d'Inflatioun vun de Wunnengspräisser a vum Bauland all déi verschidde Fongen an déi verschidde Gesellschaften hunn. Do war d'DP natierlech, kann ee soen, huet versicht, dat nach ze bremsen. Schlussendlech konnt d'Regierung, d'Koalitioun op jiddwer Fall, déi Motioun net einfach esou oflehnen, étant donné, datt Verschiddener innerhalb vun där Koalitioun, notamment déi Gréng an d'LSAP, sech och d'Fro gestallt hunn, wat fir en Impakt dat huet, well déi ganz Spekulatioun, déi iwwert déi verschidde Gesellschaftsformen leeft, huet natierlech en Impakt, mee ganz genau ass dat nach ni, ass dat nach ni bericht ginn an dofir muss dat, dofir wollte mer, datt mer iwwerhaapt wëssen genau wéi dat ausgesäit. Et seet schonn eppes aus, datt DP op kee Fall wollt, datt een iwwerhaapt e Bericht doriwwer mécht. Elo musse mer dat nach suivéieren. Ech hoffen, datt et och net iergendwéi an den Tirang verschwënnt, Mir wäerten dofir suergen, datt Drock ausgeüübt gëtt. Mir wäerten awer och elo an der Debatt, wann déi ebe stattfënnt, eng Partie Propose maachen, déi mir Iech jo och hei virstellen, respektiv wäerte mer och mat enger Rëtsch vu Motioune kommen zu deene verschiddene Proposen, net onbedéngt zu allen. Mir hunn der schonn eng Partie redigéiert, déi musse vläicht och nach. Se musse vläit och nach iwwerschafft ginn. Mir wäerten da vläit nach anerer schreiwen, mee op jiddwer Fall wäerte mer och do Motiounen déposéieren, fir datt awer och Neel mat Käpp ka gemaach ginn. Wat fir eis zentral ass, an de Gary ass jo och schonn e bëssen drop agaangen, andeems en och op de Pacte Logement 2.0 agaangen ass, dat ass, datt mir soe ganz einfach, datt et Schluss muss si mam Laisser-faire d'une manière globale an der Logementsproblematik. Dat Éischt ass jo, datt mer wëssen, datt d'Gemengen, d'Gemenge kréie Mëttelen, wa se wëllen, an de Gary huet dat scho gutt erkläert, wa se wëllen, kënne se eppes maachen, mä mir sinn a sou enger Kris ukomm, wat de Logement ugeet, datt mer eis guer net méi kënnen erlaben ze waarden an op de gudde Wëllen och ze waarden vun deem een oder deem aneren an datt mer eis och net kënnen erlaben, eis just op deen een oder op deen anere Projet, deen entsteet, dee vläicht souguer ganz gutt ass, mee deen einfach net den Defien nokënnt, virun déi mer stinn, well zéngdausende vu Leit sinn elo dovunner betraff, datt se, datt se net méi kënnen en Accès hunn un enger Wunneng an datt dat zu hirer Aarmut bäidréit, dass explosiv ginn a leschter Zäit. An dofir muss een elo ganz schnell handelen. Mir sinn der Meenung zum Beispill, an et ka gutt sinn, datt mer och dozou eng Motioun wäerten deposéieren, wann ee bei de Gemengen zréckgeet, Dir wësst jo, datt d'Gemengen hunn eng Partie Obligatiounen, wat d'Scolaritéit ugeet, dat steet am Gesetz, si hunn Obligatiounen, wat d'Sécuritéit ugeet, wat d'Salubrité publique ugeet a sou weider. Si hunn awer keng Obligatiounen, wat de Bau vu Logementer, vu Wunnengen ugeet. Mir sinn der Meenung, datt dat misst an dem Gesetz awer och festgeluet ginn. Wann een awer och vu Logement schwätzt um Gemengenniveau, muss een och Ziler festleeën an et muss ee se chiffréieren. Et muss ee ganz kloer soen, wat fir eng Gemeng jee no der Gréisst vun der Gemeng, jee no der vun der geographescher Lag vun der Gemeng, wéi vill Prozenter a wat wéi vill Prozenter vu Logements subventionnéë musse gebaut ginn, respektiv wéi vill Prozenter och vun abordabele Wunnenge musse gebaut ginn. An dat muss natierlech och Eropgoen. Si schwätze jo elo, ech mengen, et ass d'LSAP, vum Wiener Modell an esou weider, 30 Prozent vu soziale Wunnengen. Jo, natierlech ass d'Situatioun eng aner. An Éisträich hu se vill méi fréi ugefaangen, dat ze ginn. Mir mussen dann elo awer, mir kënnen net einfach eis dohannert verstoppen a soen, Mir sinn an enger anerer Situatioun a bei eis huet dat virun esou vill Joerzingten net ugefaangen. Mir mussen elo ganz konkret Zuelen an Obligatioune festleeën an dann och kucke mat Sanktiounen ze kommen, wann déi Ziler net erreecht ginn. Elo wann een och vum Pacte Logement 2.0 schwätzt, et kann ee elo net waarden mat där ganzer Prozedur, déi op gutt gudde Wëllens ziilt vun de Gemengen, datt och dann, datt réischt ab 2025 et ufänkt, datt d'Gemengen do ufänken iergendeppes ze maachen. Mir sinn da schonn der Meenung, datt mat den aktuelle Mëttele schonn wéinstens bis 2030 awer schonn gebaut ginn ass. Kann een och iwwer sech iwwerleeën elo zur Zäit bei de PAPen zum Beispill, da muss natierlech och, wéi se elo, de Promoteur muss 25 Prozent vum Terrain oftrieden un d'Gemeng fir fir Voiriesaarbechten ze maachen oder Espaces verts. Mir sinn awer och der Meenung, datt een déi muss, datt en déi muss oftrieden fir sozial Mietwunnengen, well och Heiansdo si souguer d'Gemengen net esou interesséiert, deen Undeel z'iwwerhuelen, well et vläit net onbedéngt e Sënn mécht. Da gëtt en aneren Deal gemaach. Mee mir sinn der Meenung, datt een och doriwwer muss fueren, fir kënnen sozial Mietwunnengen ze bauen. Dat heescht, et muss wierklech chiffréiert ginn. D'Gemenge mussen eng Partie Saache maachen. Si mussen natierlech och d'Mëttele kréien, fir dat kënnen ze maachen. Dat ass, an där ginn et der schonn. Mee duerno, wa se deem net nokommen, an dat gëtt et och schonn an anere Länner, da mussen awer och Sanktioune kommen. Si kënne sech net méi derhannert verstoppen. Mir sinn an enger richteger Urgence. Wat fir eis awer natierlech weiderhin zentral bleift, an dat ass och déi Fro vum Laisser-faire, an ech si schonn drop agaangen mat der Motioun, Dat ass eeben och géint d'Spekulatioun virzegoen. Mir hunn eeben déi Motioun do deposéiert. D'DP wollt net dorobber agoen, well se ganz kloer sech virun hire gudde Kolleegen, de grousse Spekulante stellt. Dat muss ee ganz kloer soen. Dat huet een och ganz kloer gemierkt. An ech erënneren och un eng Ausso vum Här Gramegna an der leschter Debatt iwwer dee Projet de loi iwwer de Système macroprudentiel, wou den Här Gramegna ganz einfach zougëtt, datt de Präis, dee mir musse bezuele fir de wirtschaftlechen, ekonomeschen Dynamismus, dat ass deen, datt mer eng immens grouss Inflatioun um Immobiliemarché hunn. Si schéngen dat a Kaf ze huelen, ouni mat der Wimper ze zucken. Mir kréien e reelle Problem. Si opferen tatsächlech, si si bereet tatsächlech d'Liewen, si sinn amgaangen wierklech Hunn ech meng Wierder verluer? Si sinn am Gaangen u sech d'Kafkraaft vun de Leit u sech ze opferen, op andeems se net wëlle géint d'Spekulatioun virzegoen. Dat ass e reelle Problem an ech weess och net, ob se innerhalb vun dëser Koalitioun sech wäerten dorobber eens ginn. Op jiddwer Fall wësse mer ganz kloer, a si hu jo och vill Sëtzungen innerhalb, interfraktionell Sëtzungen innerhalb vun dëser Koalitioun, well se an enger Kris stiechen, well d'DP et ganz einfach ferm bremst. An ech weess net, wéi déi Regierung wëllt weider regéieren, wa se op där Saach do esou weider mécht. Dofir si mer awer och der Meenung, datt, well mir schwätze jo och ëmmer dovunner, datt ee muss géint d'Spekulatioun goen, wa mer bis e Bericht hunn a wa mer wëssen, wat den Impakt vun de Gesellschaften, vun de Fongen ass op d'Eierecht, da kënne mer och besser handelen. An da muss ee sech natierlech d'Fro stellen, an dat hu mer och schonn e puer Mol gesot, da muss ee sech déi legal Moyene ginn, fir d'Spekulanten ferm ze taxéieren. Da muss een natierlech och kucken, wat fir eng Héichten, fir datt et net méi profitabel ass. An déi zweet Etapp, dat ass dann dem Gary seng Route, mee déi zweet Etapp, wann dat net wierkt, da muss een doriwwer diskutéieren, wéi se expropriéiert ginn. Mir kënnen net méi nokucken, datt Spekulanten einfach esou mam Buedem spekuléieren an dofir déi ganz Wunnengsnout nach weiderhi verschäerfen. Wat een och misst kucken, wat och d'Regierung kéint maachen, well mir schwätzen ëmmer vum Leerstand, mir hunn immens vill Wunnengen, déi eidel stinn, déi Gesellschafte gehéieren, Fongen, wat weess ech, a woumatter spekuléiert gëtt. Viru Joren hate mir selwer och esou eng Initiativ ergraff, wou d'Leit konnten de Leerstand mellen a fotograféieren. Et kann net sinn, datt kleng Parteien oder vläicht Associatiounen sech drëms bekëmmeren, do muss jo och elo awer déi ëffentlech Instanze mussen do agräifen. A mir sinn der Meenung, datt do och muss legiferéiert ginn an datt d'Gemengen obligéiert ginn, innerhalb vun zwee Joer de Leerstand ze kucken an hire jeeweilege Gemengen an dat och un de Stat ze mellen, datt een och do kann handelen. Et gëtt ëmmer vun 10.000 Unitéite geschwat, oder 20.000 Unitéiten, vläicht sinn et der souguer méi. Et ass mol net normal, datt mer et net wëssen. An et kann net sinn, datt permanent doriwwer geschwat gëtt an deene leschte Joren an datt do einfach näischt geschitt. An den Déngens ass jo deen, datt mer justement a sou enger Kris ukomm sinn, datt et net nëmmen drëms geet, kleng Mesuren ze huelen an ze soen, mir maachen elo Projeten, wou d'Leit kënnen, wou d'Gemenge kënne bauen, wann ee wëll an esou weider. Et muss ee legiferéieren an dat ass eng Méiglechkeet, fir eben relativ schnell innerhalb vun engem Joer, zwee Joer, dräi Joer de Problem ze léisen. Dat geet iwwer Gesetzer. An dofir muss een och drun denken, fir eeben och déi Explosioun vun de Loyeren ze bremsen. Elo kommen ech erëm zréck op eiser Proposition de loi. Wann nach aner Ideen do sinn, et gi jo verschidde Mëttele vläit, fir dat ze maachen. Mir soe ganz einfach, dat muss ee bremsen, andeems ee vun 1995 un, wou d'Spekulatiounspräisser u sech eropgaange sinn, datt een dat eraushëlt an datt een u sech d'Präisser vun do uns, vun do uns erëm eng Kéier, d'Loyer vun do uns erëm eng Kéier festleet. An do ginn et eng ganz Reie vu Mesuren, wéi een dat och ka kontrolléieren. Dat kann ee stëmmen, dat kann ee relativ schnell maachen. D'Chamber ka sech deem unhuelen. Anscheinend gëtt dat elo deemnächst, ech krut dat versprach, an enger Kommissioun diskutéiert. Mee ech mengen, et kann een elo wierklech Neel mat Käpp maachen a Gesetzer maachen an dofir suergen, datt ee géint d'Spekulatioun geet an net nëmmen op de bon vouloir vun de Promoteuren, déi keen Interessi vläicht drun hunn, respektiv vun eenzelne Gemengen, déi och vläicht keen Interessi drun hunn, fir eppes ze maachen. Et kann een net permanent, ech mengen, Et fänkt un e bësse penibel ze ginn, déi Leier sech mussen unzehéieren, wou ëmmer gesot gëtt, mir musse mat jidderengem schwätzen, mir sëtzen all, mir mussen all, jiddereen, all Acteur an e Boot mathuelen an da wäerte mer eis all d'Hand ginn. an toutes les personnes de bonne volonté an esou weider wäerten zesummeschaffen, awer et soll een net ze streng sinn, well mer jo keng Kommuniste sinn. Dee ganze Blabla, dat héiere mer zënter 10, 20, 30 Joer mam Resultat un der Käppel. Mecht elo ass et eriwwer mam Blabla, mam Blabla. Mir mussen identifizéieren, wee Schold ass un der, un der Wunnengskris. Mir wëssen dat, dat sinn d'Grousspekulanten, dat sinn d'Groussociétéiten. Mir mussen dat genee, präzis kennen an da musse mer Gesetzer maache fir dogéint ze goen. Ech mengen aneschters wäerte mer de Problem einfach net léisen. Ech hoffen, datt mer an der kommender Diskussioun dann och an der Chamber wéinstens do wäerte weiderkommen. An en aneren Aspekt, dee fir eis awer wichteg ass, well mir schwätze lo vill vun deem wat an der Chamber soll geschéien, als Lénk kommen en och net dolaanscht zu Lëtzebuerg, well et soll een Et soll een net onbedéngt och den Autoritéiten ze vill vertrauen. D'Leit mussen sech selwer organiséieren, wéi Gewerkschaften, déi dofir suergen, datt d'Rechter vun de Salariéeë solle respektéiert ginn, mee et mussen och Mobiliséierunge kommen um Niveau vum Logement. An ech mengen, d'Zäit gëtt ëmmer méi räif dofir, dat spiere mer.